Umman meselem geçen wideoda geçen wideoda näme etdik? Virtual boxy ustanowka etdik, zat etdik, ondan wirtuallaşdyrmak gysgaça geçdik. Bu wideoda meselem näme edeli? Geleli wirtual kompýuter döredeli, içine-de Debian ustanowka edeli. Meselem kompýuterimizi ulanaly taýyn bolsun. Indi geldik, tak, men virtual boxy açaýyn şeýdip.

Ýa-da wirus analiz etmek üçin başga bir ýer, umuman bir ýerden kän. Indi, umuman geldik bir şu baksy zat açylanda meselem başda şu UI açylar, ekran açylar dashboardy. Ondan soň gelýäs meselem birinji wirtualny kompýuterimizi ilki bilen döretmeli. Meselem wirtualny kompýuter döretýäs, oň içinde-de meselem gerekli operasiýon sistemamyz bolýar. Meselem wirtualny kompýuter döretmek üçin hem gelýäs, ýokarda şu taýda machine neme bar, ýer bar, tab bar, üstüne barýas. New diýen knopka basýas ýa-da meselem kontrol ýene bassagam bolýar. Indi ops basdyk. Gelýär şular ýaly ekran açylýar bärde meselem. Ilkinji name diýip duran ýerine meselem at berýas. At berýän adymyzam meselem şu taýda gatlarlar görşüňiz ýaly ýaz. Diýe ubuntu serwer diýe kubinot kube iki diýe. Umuman şu taýda görünjek ady islendik at berip bilýäňiz. Meselem men demo diýeýin. Demo meselem aşaky folder diýen ýeri Içindäki wirtualny kompýuteriň içindäki hemme maglumatda datala, meselem, siziň kompýuteriňizde, siziň hard diskiňizde ýa SSD-ňizde nirde ýerleşjegi, meselem, men ellap oturjakka defaulty gowy bilýärok. Indi iso image image diýýän ýeri, indi, meselem, biz geçen wideoda näme etdik, geldik debini ustanowka etdik. Indi, meň debinim.

Ondan soň iň aşakda meselem skip unattended installation diýýär. Şo ptiçka goýmagyň sebäbi käbir operation sistemalar üçin meselem ubuntu we debian we soň windows üçin meselem virtualboxyň özi ustanowkan zady özi awtomat edip berýär. O taýda-da meselem köplenç oşipka berýär gowy bolanok şoň üçin hem meselem özüme ustanowka edip görmek üçin Aşak ptiçkany goýmaly. Indi, ondan başga, gelýäs Nexus ýa bärde meselem hardware diýen ýerde, gelýäs base memory diýýär meselem. Kompýuteriňiziň meselem ramy, näçe ram bar kompýuteriňizde? Bärde meselem görkezip dur mende on alty giga ram bar, şony islendigini ber diýýär. Debian üçinem minimum iki giga berseňiz normalny.

Tak, meselem, täze wirtualny kompýuterimiz üçin wirtualny hard disk döretmeli. Onuň göwrümi, meselem, minimum otuz giga bolsa normalny. Otuz gigany saýlaýarys. Aý, otuz üç boldy. Indi, minimum otuz giga bolmasynyň sebäbi, biz gurnajak zatlarymyz bar. Häzir, meselem, Android Studio ýa Android SDK diýýär. Android wirus üçin, meselem, käbir programmalary gurnaýarys, zat etýäris. Umuman, şol nädip zat üçin minimum otuz giga normalny. Indi, next basyýas.

Şu taýdaky network abysyn defaultda natda durýar şo natda dursun soň meselem bridge da zada geçirip özüňiz gerek wagtynda meselem virtualny tor zat döredip şo tany sazlap sazlap bilýäs. Indi şu artykça meselem gelýär sistemada bärde geleýli men ramy zada üýtgedip bilýän prosessora gidip cpu ny üýtgedip bilýän general gerekkä bärdem adynam üýtgedip bilýän umuman bäri mellem zok ýöne ýaňky şu tak gelýär Net dört ýanýada meselem nafta tursa tak. Şu wagtça meselem nafta goýuň soň düşündirerin näme üçin öňe. Indi ondan başga demo diýen ýere geldik. Starda basýarys slaýda. Ýa iki sapar üstüne basýarysam bolýar. Meselem şeýdip açaýyn. Men meselem debinim şeý wirtualny kompýuterim açylýar. Indi wirtualny kompýuteriň içine geçýäs. Grafik stol bar. Birinji şony saýlaýas meselem. Bu zatlaryň meselem üstünden res res geçmegimiň sebäbi bize meselem linux admin bolmak ýa sistema doly düşünmek ýa içine girmek hökman däl bize esasy gerek ýeri ýagny offense security ýa malware development üçin esasy gerek ýerini öwrenýäs soňra meselem gitip barýarkak gerek ýerini öwrenip gidýäs indi oň üçin gelýäs şular ýaly ekran açýas grafik install saýlandan soň şular ýaly ekran açylar ilki meselem

Ýaňy root user-a parol goýup, root user diýdik, näme diýdik, Linux sistemadaky iň ýokary wezipeli ulanyjy meselem hemme zada eýe ulanyjy, Office sistemadaky hemme zada eýe ulanyjymyz meselem root ulanyjy, ýaňky ekranymyzda meselem parol goýduk. Indi ondan başga gelýäs, full name for a new user, meselem ýaňy döret diýdik-ä, adaty userymyz bar, root userymyz bar diýdik. Indi adaty user döretmeli. Adaty user üçin doly meselem näme, At bermeli. Oň üçinem gelýär Cyber Pro diýip goýjak men. Next basýan. Tak, ulanyjy adyny goýmaly, olam Cyber Pro-da dursun. Next. Meselem, täze döreden ulanyjymyz üçin parol. Ýene bir kuç. Geç, bir kuç. Enter basýas, gitýär, sagat sazlaýar, aýtýar, beýtýär. Oň üçinem biz üçtäsem biraz güýmenelilik. Tap gelýär. Meselem, sagatdan saýlamaly, bir tapady ýok. Bu baý default, defaultda dursun, gidibersin. Tak, partition disk. Tak, ne?

Logical volume, karoç meselem bir topar fiziçki meselem hard diskamyzda, žorstky diskamyzda, bir logiçki volýumda meselem bir luboý bir diskde birikdirip bilýäs, meselem soň gerek islän wagtymyz meselem disk goşmak, göwrümiň ulaltmak şolar ýaly zatlar üçin meselem has flexible bolýar. Onuň üçin aşakkyny saýlap oturamzok, iň ýokarkyny saýlaýar, basýas. Ondan soň tak bärde ýaňky beren otuz bäş gigalyk žorstky diskimiz bar wirtualnyý. Şonuň arkaly ýa continue basýas, all files meselem same partition iň ýokarkyny saýlaýas ýene continue basýas, bärde-de gelýäs continue, aşakyny saýlaýas meselem diske sahland etjek mi edilenler diýýä hawa yes continue tak installing base system.

Gitsin. Oňa çenli tak hä. Mün ýaly ekranlar ýa bärde meselem tak siziň desktop environmentyňy saýlamak meselem GNOME bar, XFC bar, bir topar meselem desktop environmenty bar Linuxda meselem. Men ýöne diýeli XFC-ni has gowy görýän. Özüňiz meselem Google-a ýazyp görersiňiz GNOME nähili, XFC nähili.

Indi şulara buralar kamera ekranlar tak installation finish the installation diýýär. Tak, karaçe Tak, umuman meselem iň soňky ekran, bärde meselem continue basýar, ustanowka gutarýar, tamamlanýar, ondan soň meselem Linux-ymy ulanmaga taýyn bolýar, öz-özüni restart eder VirtualBox. Tak, birazjyk garaşýas. Şulara Fransiýa gelip entro syýat bolýar Linux bot ulanmaga taýýar bolýar. Eýwe. Ah. Asyl wideony düýn çekjekdim bar wagt ýetmedi. Çekme rol tapdym. Oý. Şeýne. Iň başda goýan meselem usermyň adyny ýazýar. Gelýär meselem parolny ýazýar entro syýat.